Pyraga ýene bir ildeşimiz ýazypdyr. Pyraga geldim jahana, Bir ýar bergil akyly dana, Duşdum ün bilmez nadana, Bir gadyrym bilen islär. Şu goşgyny bir özi barada ýazypdyr diýjek bolýan şo barada aýdyp berseň. Pyragy özi barada ýazan goşgusy. Bi öň gürrüň berenimizde aýdypdyk näme üçin Meňlini almandyr diýip. Sag.
Meňli başga öz daýzasynyň ogluna adagly bolansoň almandyr ony. Garry mollada gidip dilemändir. Hawa. Magtymguly Meňli öz daýzasynyň ogluna adagly bolansoň almandyr diýip aýtdyk. Indi ýene bir bar ýenti Magtymguly öýlenipdirmi diýip sorag bolsa bolarmy? Hawa, Magtymguly öýlenipdir. Näme alypdyr? Öz agasynyň aýalyny alypdyr. Agasy aýrylandan soň, wepat bolandan soň, dünýä gidenden soň, Öz ar-namysym, Şuny men özüm iýdejek, özüm saklajak diýip, şony alypdyr. Ýogsam ony söýüp alma däl, ony ýa halap alma däl, meniň öz ar-namysym özüm aljak, özüm saklajak diýip alypdyr. Hem-de şu gapydan ozal meniň bagtym açylsyn diýip gelipdir. Men gel şu taýda saklaýyn, belki şu gapydan indi-de bagt açylyp gitsin diýip, şonuň üçin alypdyr. Hop, şu goşguda şu taýda şeý diýýär, Pyragy, Geldim jahana, bir ýar bergin akly-dana. Pyragy diýer, Men bu dünýäge geldim, Hudaýa, maňa bir ýar ber, Maňa bir ýaşamana ýar ber, Akly dana bolsun, düşünýän bolsun hemme zada, Akly kesýän bolsun, şu porym maňa bir ýar bergin diýip Hudaýdan dileýär. Yzyndan näme diýen, Duşdum üm bilmez nadana. Men-ä bir nadana üm bilen, eşara bilen, on et, mun et diýip, el bilen, ýüz bilen, öýle-beýle et diýip, ýagny eşara etseň düşünmeýine duşdum. Duşdum. Hawa, bir gadyrym bilen islärin. Meniň gadyrymy bilip, Magtymguly şeýle adamdyr, şoňa şeýle hyzmat etmelidirin diýen adamy maňa duşurewor Hudaý diýip. Hudaýda ýene bir zada yşara edip aýtmaly bor ýok. O-da şu, ýaňky Gelniň ady näme? Abdyllanyň aýaly ady Akgyz. Şony Magtymguly alyp. Köp ýüz bilemzok ýeňňesiň adyny. Allah razy bolsun. Ine gynansak-da Akgyz akly bir az gelim-gidimliräk, azyrak kemräk bolupdyr. Käbir ýere myhmançylyga biriniň öýüne gidende, şo taýda oturyberipdir, öz öýüne öwrülip gelmän. Näçe sagatlap oturyp, soň birden garaňkrak düşüp ýa bir zat bolup, Äh, men öýüme gitmelidirin diýip, näçe sagatdan soň öz öýüne gelermiş. Hawa. Şeýleräk biraz akly kemräk aýal bolupdyr ol ak gyz. Dogry. Onuň şu setirleri şoňa bagyş edip ýazypdyr bolýar. Hawa, şu setirleri şu Duşdum ümbilmez diýeni şo. Eşara edeniňe, bir zat edeniňe düşünişmeýe. Şeýle bir nadana da men duşdum diýip, bir az ýanypdyr öz nimesine. Allah razy bolsun. Ildeşlerimizem näme şu hakyky rowaýaty bilmeli, eşitmeli, gaty görmesinler, ýöne hakykaty biz aýtmaly. Hawa, hakykat, hakykat aýtmaly bolýar. Dünýäňiz abat bolsun. Sag boluň.
Sag boluň. Adamlaryň durmuşda giç düşünýän on sany zady bar. Näçe az gürleseň, seniň şonça-da sözüň gadyry bolar. Iki. Hemme zady göwnüňe alma. Seniň özüň hakda kän. Kreditiň ýanyp, adamlar seň hakda pikir edenok. Üç. Problemalar hakda näçe köp pikir etseň, şonça-da köp problemaň bolar. Eger-de mümkinçilik hakda kän pikir etseň, şonça-da köp mümkinçiligiň bolar. Dört. Näçe köp kynçylygyň bolsa bolsun, Bir gün sen yzyňa seredersiň we düşünersiň, ýagny şol kynçylyklaryň seni güýçli edendigine düşünersiň. Bäş. Biziň durmuşymyza täze adamlar ýöne ýere gelenok. Her bir gelýän adam ýa seni üýtgedýär, ýa-da sen ony üýtgedýäň. Alty. Täze zatlara synanyşmaga gorkma, çekinme. Täze zatlary barlap gör. Täze zatlara synanyşmasaň durmuş gyzyksyz. Ýedi, sen hiç haçan şu wagtky wagtyň gadryny bilmersiň. Haçanda şu wagt ýatlama bolanda, şonda gadryny bilersiň. Sekiz, eger-de sen öz agzyňa eýeçilik edip bilmeseň, sen onda geljegiňe hem eýe çykyp bilmersiň. Dokuz, durmuş bu aýna ýaly. Sen näme hakda köp pikir etseň, şol pikir edýän zadyň seniň durmuşyňa geler. On. Eger-de sen durmuşyňda bar zatlara minnetdar bolsaň, şükür etseň, şadyýan bolsaň, şonça-da saňa durmuş ýene gowluklar berer. Özüňiz dünýä çempiony bolup gördüňizmi ony?
Men dünýäň çempiony bolup göremok, ýöne dünýäň çempionyny taýýarladym. Ine, Gunç ýaşa çenli gyzlaryň arasynda Taýland döwletinde dünýä çempionaty geçdi. Ine, şonda ine dünýä ýeke-täk ine şu Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň hasabynda çykyş edip, meniň okuwçym Annagözel Mekanowa birinji orny eýeledi hem-de dünýäň çempiony boldy.

Kuş tüýüni
Näme kyn peýdaly? kyn öýüni hawa tü- kyn kyn hem däl sebäbi kyn däl diýmemiň sebäbi iki ýaşynda üç ýaşyndakça çagalar oýnaýarda bizde. Ha. Onuň ýöne çylşyrymly oýun ine beýleki oýunlar bilen garaňda çylşyrymly oýun. Kuş toýuny Sport diýilýär, küşt oýny, sungat diýilýär, küşt oýny, ylym diýilýär. Şoň özem çylşyrymly. Näme üçin? Sebäbi türkmen küşt sport diýmekle aýna ýeňiji bolýaň, ýaryşýaň. Hawa, ýaryşýaň. Ana şoňa sport diýilýär. Dartgyn döretýär-de, şoň esasynda-da sport diýilýär. Ylym diýilmeginiň sebäbi küştüň aňyrsyna ýetip bolanok. Näçe şu küşt oýny öwrenilýär, ýöne şoň Eger şu küşt oýny soňa ýetilen bolsa, onda eýýäm küşt gutarardy. Emma şony her ýyl näçe öwrenilýärem, onşam soňuna ýetip bolanok. Sungat, sungat diýilginiň sebäbem küşt oýnunda her hili tälimler bar. Biri-birinden owadan, ana şo sungat bolanda ine aýdym diýýäs, surat diýýäs, her zadyň öz owadanlygy bar-da, şu oýunlaryňam öz owadanlygy bar. Ine şoň üçinem sungata-da degişli, üçüsine-de degişli etýärler şu Doýny. Ýalňyşmasam altynjy asyrda döräpdir öýdýän küşt oýny. Hindistanda döret diýip bir maglumatlar barda. Hawa küşt oýny
Hindistan döwletinde döredi diýip maglumatlar bar. Ilki taryhy maglumatlara görä. Sebäbi ine ine küşt oýnunda pil bar. Pil bar, at bar. Ine şu piller elbetde Hindistanda bar. Olam şoň üçin şol Hindistanda döredi diýlip aýdylýar. Ýöne resmi däl dünýäň çempiony, ilkinji resmi däl dünýäň çempiony diýip yglan edilýär. Biziň öz türk türkmen indi Abu Bekir Assuly ýörite Aşgabatda ýörite Aşgabatda ýadygärlik Ýadygärlikler alleýasynda şonuň ýadygärligi bar. Küştoýnat dur. Barsaňyz ine şu alleýa Abubekir Assuly birinji resmi däl dünýäň çempiony küşt boýunça türkmen Suly hanyň neberesi Saragtda ýaşap geçen. Hawa. Ine şoň üçin bir şoň üçin ine soňky alymlaryň tapylmagy ine biziň territoriýamyzda şu Türkmenistanyň territoriýasynda tapylýar şu küştüň nahodkalary diýýär-dä ine orus alymy gelýär ýörite-de Şu Türkmenistandan ýörite şu küştüň bir bölejikleri tapylýar ýaňky ýalakda. Şoň üçin küşt, şu küşt Türkmenistana döredi ilki diýibem indi şol şu ylmy şo derejede geljek bolýarlar häzir şoň üstünde işlenil işle şoň üstünde işlenilýär. Şoň üçin belki küşt öz ýurdumyzda şu ata Watanymyzda dörän bolmagy mümkin. Hä-hä-hä-hä.
Ýöne şeýle resmi däl ýagdaýda bir türkmen ýeňiji bolupdyr diýipdir. Resmi däl, birinji dünýäň çempiony kim diýlip soralanda, ine şu Suly hanyň neberesi, Suly hanyň hawa, Abu Bekir Muhammet As-Suly hasaplanylýar. Molum, dowamlylygy näçe wagta gidýär? Ine meselem dünýäň ýüzünde hasaplanylanda iň uzak oýnalan oýun diýip. Meselem aýtýanda, ýa takyk maglumat bar bolsa ony aýtsaňyzam. Ine, şu güne deň hiç iň uzak oýun şu ýigrimi sagada, ýigrimi sagat on bäş minutda çekdi diýip. Ýigrimi sagat on bäş minutda çekýär bir oýun. Hawa. Şonuň üçin hem indi şu oýunlar gaty uzaga çekilmezlik üçin indi dünýä küşt federasiýasyna FIDE diýýäs-ä biz, ýörite dürli sagatda, dürli wagtda oýunlar Çykdy häzir şu sagat Aha. goýlup, meselem çalasyny oýnamak boýunça üç munt berilýär. Üç Görnüşe, munt.
görnüşe Ha, o. bölýärler. Ýa-da ine rapid görnüşi diýilýär. Ine rapid görnüşi boýunça ýa on bäş muntdan goşmaça wagt. Ondan ine standart görnüşi diýip alynýar. Standart görnüşi bolanda bir ýarym sagat berilýär-de, ýene otuz Aha. sekundam şoňa goşulýar. Onuň şo näçe oýnalsa-da şoň yzygiderligi ýok. Şo näçe şo iň soňunda şo şamat toýýançan şo oýun dowam etýär-de. Ha.